iwo wakagara panamba saraslalo mm. waifila sei kutiona movement ratekeshera vakomana vakuenda uk south africa kupi chichichichi ndakafila so nice mdara ndakafara ndaka, ndaka because ini nika zvawambodza kuti dhanzi rane chimbare mbare rambe rine chitungwiza tungwiza ndikadini ndichiita hondo yotirite chimbare mbare eh. andika ndakazoibatsirwa ndiye munoti mbare top four do you know where that name came from but you not top four but uh, uh, mwacho akafa Saul and uh, I was heartbroken maziva ndakakwadziwa maziva mm. eh, vakomana veve mbare top four killer t kina sekalaz soja love vakaendesa dhanzi kumberi ende ndakafara zveshuwa ende handamuna vasina kucongratulate munhu wese ndamuda hama korokoto Sekalaz, ii marwisa. Kina, warwisa fireman noise. And uh, the good thing about chinokuratidza ndakafara and I bad blood with even any of these people manditika tinowirirana tinonzwanana tinoita sei eh, maconflicts arimo mudansawo but uh, ini ndorine time yekutoti ndotombobva panapo like masundays saturdays eh, kila tiya nemba yake somewhere think kilometer from panapo kuna nazi mamayback weekends clan rake handi munoziva kuti property eh, ane the mayback movement ndo movement wemami mami manje yedu yete chidhakwa ita sei saka i always go tichinomwa doro togocha hatita sei pakati peweek totoonana kana twice very uh, to discuss tikaonana ndika we discuss nyaya dzekudhara nyaya dze 14 years ago nyaya dze 16 years ago it's, it's, i feel so nice as ndofila ndofila yep it feels nice as a yo yo it feels eh it feels nice as a seka la zana I was with him some time ago kina fune ndinaye ndine birthday eh silent killer pa birthday babo takari takari enjoy yauzanani na kina takarotora kina tikina pa birthday redu rio want you to go but enjoy taswera tese tikaita ma free style just enjoy the birthday kuratidza love kuti waiza blot chetinaye waiza eh is a good youth waiza anorespecta maelders ake doesn't size up waiza eh. saka right now mdara chinhu pachachave chinhu chanaka mdara chinhu chakunakidza ende vanhu vanenge imimi vanaskaeroket you played a very pivotal role mudansawo andika from the nice videos dzataiona uchiitira sekalazi and watiwatandika Na Platinum Prince anani wakatoplaya urimo. So asandibvunze kuti wakagadzira dance ndiani. Iwewe wakagadzira dance awo. Urimo dance unoziva inonzi inonzi Masvingo Ruins Great Zimbabwe. Haina kuvakwana na na na na, na, na Chingwaru. Chingwaru was just the first munhu mutapa. andika ndiye ailida vanhu but not kuti ndiye akaisa zvidhina uyu akasigawo kakava nechidhina chake akaisa uyu akava nechake akaisa vanhu vese akaita saka zvakaiswa navanhu akawanda takabuilda takabuilda munhu wese akaplaya part yake saka mdara murimo samzatola eh, nonsense kunzi nditakatakadansa e eh, kana wakasvika yatangwa but une zvawakaitawo

Zotland. Yeah.
Okay, ngatichitaura iyi eh, tiri pamovement. Oh, when I say the movement, eh, the you passed on the baton kwenyu crop you said kuti mbare four or whatever handizvo but mbare four after they came on kwakazouya vamwe vapfanhu vakaoma chimbonyatsondiudza iwo maonero ako evapfanha that crop yakauya iyoyo kuti how do you feel semunhu aneka foundation kedanso
ndofara why mdara thats the beauty of dancer dancer isikufanira kuramba ichinzi mhingi andika but imi mudhara ana mama mwana mudiki makaita mukadzi makaita mwana pabonya asi kufara iri pane ngomunhu after mwe shungu dzako ndizoti ufe mwana wako aita chi aita mwana bhandi raenda kamdara eh, ndiripo chikosiye papo bhandi raenda ndati vayo aita mdara saka chi zvinhu zvinonakidza kuti chi tichibva apa ndika takuenda apa e eh, mom sniki bo eh, orit zvo zvinonakidza kamudhara kuti chi isusu tauya kwauya ava kwauya ava ndotisafe danso but tikati isusu tabata chete akufanira kuya vamwe vanhu uchiminzika yakufa pozi tichachembera

ya silent andika star ya silent hapana rao yao kavaitorawo andika enzwa isho pazuka pumako mwadiana alright vana ndungi vanani andika vatora that sale sale yedu vaitora vaiupgrader vaicommercializer remember our, our style was, was a gun style anombokutaurira they commercialized it saka inini i can't born the style kamdara i can't born it andika style iri ndoriziya akamdara zvakuti mwana wako obva amirisa musango haumuzivi here mwana wacho Unomuziya? Ani mwana wemwana wako? Wakamurambe? Unomuziya? Ndiye muzukuru wangu ndoiziya style inga. Kana zvikubatsira here kwa uplifter dance izvo?
Zvinobatsira because style wekushanda style yedu saka it's our style on top. So tongoti Vietnam empire ndio kutonga dance. Right now ka as we speak. Chero ukaimba uchidi ukaimba uchitaura uchita kwangu imba uchitaura chete.

petro bit mari dzavaudza mari dzehwevo utsve mari aona hwapera interview yasi yapera hwapera anoona manje saka vamba vanga vapora vachiunzachi mari iyoyo vaita mdaya tichidzidya mari idzodzo mdaya because it's it's are we made that style why is that we created that thing it's, it's we

up to now yes up to now so it's our style saka eh, maybe they started this style asi anembove ndati fandani ane chekuita nestyle here haana zvaanoziva pastyle pane paangatsvage mfana da kuti uimbe so Hazviiti. Vapfana ndonotouya kwaari vaine chi? Ngatingoti we never know. Ah, bozi ka eh, vapfana ndonotouya kwaari pamwe vaine style ru. Ko iye angatsvage vapfana. Ngatisa defend ana yako. We never know.
La la ntara chokwadi. Eh. Ani ndo idea iri panapa. Totarira na chokwadi. Sasa ndikutaura kuti i haimbe.

like even pakafa sauro right now tinana ngano so it, it, it, it, skill rinouya kuzoinspire vanhu zvichatopfuura kuchatouya rimwe skill richatotedzerwa kune nevanhu zvinotopfuura saka inini ndaona zvakawanda mudhanso zvekuti handina chokwadi chandotaurirwa chedhanso kana parliament kana government yedhanso yandotaurirwa kunzi ndifanira kuita submit to never Nodaro never and ever yandoita bodown ndikatofe ndichiridza pfuti than kuti ndipfugame. Nodaro zvandawana nedancer so far zvandaachiva nedancer anditika ini ndiri munhu anobelieve im believer i don't talk about material things anditika ndaachiva zvinhu zvakawanda nedancer ndaachiva peace ndaachiva love ndaachiva knowledge ndachiva respect nedancer yandopuwa neyandopa saka handidi kunzwa munhu anotaurira vanhu nyaya dzedanso kuti ndiye muridzi wedanso ndiye akatanga danso ndiye anorana danso kuti munodeso enda kudeso aa saka ndichiti its better ndife ndichiridza pfuridzano ndipfukame kana kuti zvizonzi analalo ndo vaye vaye vakarimba mangoma vasina kubvira vazosvika paya paya andadakare munhu ndidaka saka unofungidzira kuti ndisana varamba kuti ndisapota ichi unofungidzira kuti wewe vandani akagona kundisapota ichi misa inini munhu wakaona ari mugemu omisa inini hazvife zvaitika mdara never musandaramba kuti anobvira ndisapoti iyi akaita tambo dzake pamwe naipo orati pazimbo flavor ayete eh, hit bang rike riripo zviri slim to zati lalo paone sanda shita medley and number rako ndore ndi ndine bang nga number rika ri performance because number riri playlist rangu performance akona mnasika ridi inda akona mnasika riziva vanhu vese they love that song and magirls they wine to that song
mazisele ako akadziya saminanji wemutele dai riri bhora dai riri pele roda kukuvharira sehuku muchikoire saka ndikusiye nekuti kamazisele ako akadziya saminanji wemutele dai uri bhora ndingadai ndiri pele roda kukuvharira sehuku muchikoire saka ndiku